Ekku, eh, mija illum propju fil-105 sena mitwaqqif tal-Akkademja eh, tal-Malti, propju il-President eh, tal-Akkademja Sergio Grek. Bonġu grazzi li jatmana. Nsellim lek u nsellim il-telespettaturi. Mela,
fl-ambitu tal-fatt li din il-ġimgħa propju l-bieraħ fl-aħbarijiet kellna kellna feature qasir dwar dan, Charles Coleiro rebaħ il-medalja tad-deheb ġie l-Akkademja tal-Malti. Inti fl-okkażjoni tal-għoti tal-medalja lis-Sur Coleiro, għamilt diskors, diskors pjuttost interessanti u fih x'tixtarr. U ħa nibda nsaqsik naqra mill-affarijiet li għedt proprju f'dak id-diskors u li titratta l-lingwa Maltija. Inti għedt li kif il-lingwa qabel kellha sfidi fosthom sfidi ta' sens ta' inferjorità jew superjorità fejn il-Malti kien meqjus bħala l-lingwa tan-nies baxxi, l-lingwa tal-kċina. Illum għandha sfidi ġodda u semmejt it-teknoloġija. Kemm jinkwetak il-fatt li llum meta qed naraw teknoloġija, meta qed naraw kotba li jintużaw fl-iskejjel f'suġġetti bħal kimika, bijoloġija, fiżika, kollox huwa bl-Ingliż. L-ewwel nett ippermettili nifraħ mill-ġdid lil Charles Coleiro għaliex bla dubju ta' xejn Charles ħaqqu din il-midalja ta' ġieħ. Eħe, jiena fid-diskors li ppreżentajt nhar il-Ġimgħa użajt din il-metafora u vera li kif konna nsejħu l-Malti snin ilu, sekli ilu, din l-idea tal-kċina. Imma rrid nemmen li l-kċin hija l-post, ħafna drabi vera, fejn tiltaqa' l-familja, fejn ikun hemm id-diskussjonijiet. Ġifieri jiena ma rridx inkun allarmista u ma nemminx li l-lingwa se tmut. Ovvjament, jekk ma nużawhiex, il-lingwa tispiċċa B'mod naturali, imma naħseb nistgħu anki ngħinuha biex il-lingwa timxi 'l quddiem. U kif semmejt inti, naħseb wieħed mill-iktar elementi li għandna bżonn indirizz hija fejn tidħol it-teknoloġija. L-ewwel nett għandna bżonn dan il-famuż ċekkjatur, spell checker. Immaġina x'revoluzzjoni jkollna fil-qasam tal-kompjuters kieku jkolli dan l-ispell checker għal-lingwa Maltija li jista' jiggwidani u jista' jikkoreġili l-iżbalji li jiena nagħmel fix-xogħol fix-xogħol li nkun qed nagħmel. Fi kliem ieħor jiġifieri intu tikteb dokument bil-Malti. Eżatt. Jekk tiktibha ħażin il-kelma ħa jagħmillek l-għajn aħmar. Kif jagħmilli fl-Ingliż. Fl-Ingliż.
U jista' jsibli anki alternattivi għal dak l-iżball tiegħi. Il-Malti diżgrazzjatament huwa nieqes anki minn fuq pjattaformi teknoloġiċi. Naf li pereżempju anki dan l-istazzjon qiegħed jadatta, u vera, programmi għat-tfal barranin u jsiru bil-Malti. Minn dawk għandna bżonn iktar, il-famużi nursery rhymes tagħna fejn huma? Naf li l-Aġenzija tal-Litteriżmu qed tagħmel ħafna xogħol ukoll f'dan ir-rigward, imma rridu ħafna u ħafna iktar minnhom. Ġifieri jiena kważi kważi ssuġġerejt li għandna bżonn vot għall-ilsien Malti fil-budget daqs is-saħħa u l-edukazzjoni u l-oqsma kollha importanti fil-ħajja ta' kuljum. Għaliex il-Malti bla dubju ta' xejn mħaqqu aħjar. U jiena li jinkwetani li ħafna drabi nużaw il-barranin bħala skuża. Tajjeb li anki faċli naqgħu fuq il-lingwa Ingliża għax vera aħna nitgħallmu l-Ingliż minn meta nkunu żgħar. Għalkemm ir-rapporti tal-METSEC ma tantx qed jagħtu ċertifikat sabiħ fejn jidħol l-Ingliż. Ġifieri anki hemmhekk irridu nqanqlu xi mistoqsijiet. Jiena wkoll naf anki tfal ta' barranin li mill-iskejjel tagħna qed jitgħallmu l-Malti u l-Malti jafu jużawh daqs it-tfal tagħna u xi kultant aħjar mit-tfal tagħna. Ġifieri ejja ma nkunux fatalisti, ġifieri irrid nemmen anki fil-potenzjal u vera li l-lingwa Maltija wieħed jista' anki l-barranin jistgħu jitgħallmuha dik hija. Fil-fatt wa wieħed mill-punti tiegħek waqt id-diskors kien għandna bżonn il-Malti kullumkien, għandna bżonn inti għedt għandna bżonn fil-banek, fl-isptarijiet, fir-restoranti. Eh, issa dal-aħħar sena sentej konna qed nitkellmu dwar pereżempju eh, miżuri li ttieħdu bħal eh, skills pass, eh, ta' għarfien bażiku tal-Malti, imma dan għadu tista' tgħid fista ekku. Imma jħalli frott.
Fil-bidu tiegħu.
Ma jimpurtax, imma rridu nibdew minn ximkien. Naf li pereżempju id-Dipartiment tal-Malti tal-Università naf li jsiru anki korsijiet għal nurses, carers, tobba li qed jaħdmu f'pajjiżna. Rajna fl-aħbarijiet kellna kumpannija lokali li anki qed tagħti taħriġ lill-impjegati tagħha biex dawn ikellmu lin-nies bil-Malti. Iva, l-Malti għandna bżonnu kullimkien. Għaliex jiena xi kultant inħossha inġusta ma' dik l-anzjana li forsi għax ma tafx Ingliż ma tistax tesprimi id-dwejjaq tagħha, l-uġigħ tagħha meta tmur għand it-tabib jew meta jmissha f'xi appuntament l-isptar. Jiġifieri, u l-Malti postu kullimkien, jiġifieri anki din l-idea li bil-Malti ma nistax nikteb il-kimika jew inkella ma nistax nikteb suġġetti oħrajn, mhu minnu xejn. Ħafna drabi hija d-dispożizzjoni tagħna. Fil-fatt anki jeżistu glossarji, skużani jekk qed inparla ħafna. Le, le. Għax xtaqt ninnota però fuq dan il-punt illi dan l-aħħar rajt l-ewwel l-ewwel sinjali sinjali żgħar ta' ta' ta' progress żgħir. Jiġifieri m'ilux pereżempju kont qiegħed f'ħanut partikolari li b'ħafna affarijiet li jkunu ġejjin mill-Indija u ġiet persuna u għalt li Bonġu. Eh, issa vera Bonġu, mhux qed jiġu jiktbu li il-kantiku imma imma hemm l-ewwel sinjali ta' persuna li qed tipprova tikkomunika mal billi tgħidlek bonġu, mela, affarijiet żgħar però bidu tagħhom. Daqskemm jiena favuru ver fl-aħħar mill-aħħar anki l-letteratura tagħna naf li anki għandna programmi illum apposta tkun maqluba f'lingwi oħrajn. Ġifieri mhux biss forsi biss fl-Ingliż u t-Taljan u l-Franċiż u dawk il-lingwi aċċessibbli, imma anka lingwi fl-Ewropa tal-Lvant, ġifieri llum għandna awturi li anke qegħdin jirrappreżentawna barra minn Malta, kif wara kollox il-Malti anki jitħaddem fl-Unjoni Ewropea għalkemm xi kultant Hemm bżonn anki li jitħaddem iktar, imma hemm anki kwistjonijiet ta' interpreti fejn mill-ġdid iridu naħdmu dejjem iżjed. Għamilt aċċenn ukoll ħa nitfa' issa lili fuq il-naqra fuq il-tgħinit li għax jiena ovvjament naħdem fil-media, fuq l-importanza ta' ta' inti għedt l-użu tal-Malti, elenkajt il-postijiet, banek, eċċetera, u semmejt ukoll radju, televiżjoni u mezzi tax-xandir. U hawnhekk. Waqaft għal ftit inti u ftaħt parentesi għedt u l-importanza li jintuża Malti tajjeb. B'mod ġenerali qed tara li qed jintuża Malti tajjeb fil-mezzi tax-xandir? Huwa importanti li jintuża veru Malti tajjeb għaliex dak iħalli ħafna influwenza fuq min qed isegwi, speċjalment fuq iż-żar tagħna. U jiena naf li anki pereżempju isiru korsijiet mill-Awtorità tax-Xandir u l-Kunsill tal-Malti u l-Università anki għalikom il-ġurnalisti, għall-preżentaturi. Le, naħseb irridu, irridu noqogħdu naqra iktar attenti, xi kultant tibda tisma' affarijiet li jbelħuk, tibda tgħid imma da Issa vera, xi kultant tkun qed titkellem ma jkollokx script quddiemek ippreparat, forsi tkun tkun live anke jiena ratha bl-Ingliż. Imma naħseb wieħed jista' joqgħod attent. Wara kollox, l-istorja tax-xandir f'Malta anki turina nies li kienu ppreparati fil-Malti, kienu jħobbuh il-Malti, kienu attenti xi kliem jużawh u naħseb dawna il-mudelli hemm bżonn nerġgħu mmorru lura għalihom, nies bħal Charles Abela Mizzi, jien naf Susan Mulvaney, hemm Charles Arrigo u hemm ħafna u ħafna oħrajn. L-aħħar mistoqsija, waħda mill-kritika li ssir fejn jidħol użu tal-Malti huma dawn il-famużi kliem li jkunu bl-Ingliż u ndawruhom litteralment bil-Malti, jissettja, jittestja, U jien naf u tista' ssemmi ħafna oħra, roundabout, kont rajt tiktibha r a w, meta taraha tibda titwerrex, tibda tgħid. Ħafna nies jaraw dan bħala ara l-Malti kif qed ibiċċruh. U jiena meta n-nies jinkwitaw dwar dan, jiena dak narah sinjal pożittiv. Fil-verità hemm regoli, hemm dawk li jsejħu hemm dokument deċiżjonijiet li jista' anki jiggwidawk. Kliem li jkun magħmul bħalma semmejt inti minn żewġ kelmiet bħal roundabout, air condition, washing machine, dawk jibqgħu fl-Ingliż u m'hemmx għalfejn nafġuhom fonetikament. So eh, roundabout inkiteb roundabout bl-Ingliż. Għandna xar sekondi, eh, risposta ta' xar sekondi, għaliex huwa importanti nirproteġu l-Malti?
Għaliex il-Malti huwa l-ħajja tagħna.
Grazzi ħafna.